Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan döwletimizde hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda alnyp barylýan işler Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüne mynasyp ýörelgeler bilen üstünlikli rowaçlanýar. Munuň şertini hepdäň dowamyndaky wakalaram tutuş aýdyňlygy bilen tassyklaýar.
Otuzynjy dekabrda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Gahryman Arkadagymyz we Özbegistanyň Prezidenti birek-biregi Täze ýyl bilen tüýs ýürekden gutlap, iki ýurduň halklaryna iki müň ýigrimi bäşinji ýylda parahatçylyk, rowaçlyk we mundan beýlägem abadançylyk arzuw etdiler. Pursatdan peýdalanyp, özbek Lideri hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa mähirli salamyny we iň gowy arzuwlaryny beýan etdi. Söhbetdeşler soňky ýyllarda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň hil taýdan täze derejä çykarylandygyny kanagatlanma bilen bellediler. Bellenişi ýaly, Türkmenistan bilen Özbegistanyň arasyndaky hyzmatdaşlyk ugurlaryň giň gerimini öz içine alýar. Şunda ulanylmadyk ägirt uly kuwwatyň bardygy nygtaldy. Onuň durmuşa geçirilmegi özara bähbitli hyzmatdaşlygy hasam pugtalandyrmaga ýardam berer. Otuz birinji dekabrda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow türkmen halkyny Täze ýyl bilen gutlady. Iki müň ýigrimi dördünji ýyl Garaşsyz Watanymyzyň täze taryhynda halkymyzyň durmuşyny üstünliklere beslän ýyllaryň biri boldy. Bu ýylda türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň döwletli tutumlary, taryhy başlangyçlary hasam rowaçlandy. Ýurdumyzyň ähli pudaklaryna uly üstünlikler gazanyldy. Iki müň ýigrimi bäşinji ýyl Gündogar müçenamasy boýunça Ýylan ýyly, Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň kabul eden Kararnamasy esasynda, Türkmenistanyň başlangyjy bilen iki müň ýigrimi bäşinji ýyl Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly diýlip yglan edildi. Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy tarapyndan iki müň ýigrimi bäşinji ýyl Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly diýlip yglan edilmegi mynasybetli, Täze ýylda ýurdumyzda we dünýä döwletlerinde halkara çäreleri giň gerim bilen geçiriler. Geljek ýylda örän möhüm taryhy senäni, Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň otuz ýyllyk baýramyny ýokary derejede belläp geçeris. Biz bütin dünýäde parahatçylygy we ynaşmagy pugtalandyrmak, Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmek ugrunda alyp barýan işlerimizi mundan beýlägem dowam etdireris. Hoşniýetli arzuw-umytlar bilen garşy alan täze ýylymyzam uly rowaçlyklaryň, täze üstünlikleriň ýyly bolar. Bu belent sepgitlere ýetmekde halkymyzyň gujur-gaýratyna, tutanýerli zähmetine bil baglaýas. Merdana halkymyz bilen geljek ýylda-da eziz Watanymyzy bagtyýarlygyň we rowaçlygyň mekanyna öwürmek ugrunda yhlas bilen zähmet çekeris. Şu pursatda siziň ähliňize berk jan saglygyny we täze üstünlikleri arzuw edýän. Täze ýyl ýer ýüzüne parahatçylygyň, abadançylygyň, ynançmagyň, rysgal-berekediň ýyly bolsun! Hemişe maşgala ojaklaryňyza agzybirlik, döwletlik ýar bolsun! Bagtyýar günler dowamat dowam bolsun! Täze iki müň ýigrimi bäşinji ýylyňyz gutly bolsun! diýip, hormatly Prezidentimiz ýagşy arzuwlaryny beýan etdi. Üçünji ýanwarda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň birnäçe meselelerini garaldy. Ilki bilen mejlisiň başlygy Gulmanowa söz berildi. Ol milli kanunçylygy mundan beýlägem kämilleşdirmek boýunça ýerine ýetirilýän işler barada maglumat berdi. Hormatly Prezidentimiziň öňde goýan wezipelerinden ugur alnyp, döwletimiziň we jemgyýetimiziň durmuşynyň ileri tutulýan ugurlaryny hukuk taýdan üpjün etmäge gönükdirilen täze kanun taslamalaryny taýýarlamak boýunça işler dowam edýär. Şunuň bilen birlikde, hereket edýän kanunçylyk namalaryna döwrebap üýtgetmeleri hem-de goşmaçalary girizmek bilen baglanyşykly işler alnyp barylýar. Döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedow häzirki zamanyň talaplaryna laýyk gelýän döwletimiziň täze kanun taslamalaryny işläp taýýarlamak boýunça alnyp barylýan işleri mundan beýlägem dowam etmegiň möhümdigini belledi. Soňra gün tertibindäki meseleler boýunça hasabatlar diňlenildi. Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzda ykdysady durnuklygy üpjün etmegiň hem-de sanly ykdysadyýeti mundan beýlägem ösdürmegiň, ýurdumyzyň we sebitleriň durmuş-ykdysady ösüşini, pudaklaryň maliýe-ykdysady ýagdaýyny seljermegiň döwlet býujetiniň üstünlikli ýerine ýetirilmegini gazanmagyň möhüm talap bolup durýandygyny belledi. Döwlet Baştutanymyz ykdysadyýet, maliýe we bank toplumynyň iş meýilnamalaryny makullap, bu ugurda degişli işleri geçirmegi tabşyrdy. Hormatly Prezidentimiz nebitgaz pudagynyň milli ykdysadyýetimiziň möhüm pudaklarynyň biri bolup durýandygyna üns çekdi we şonuň bilen balykda pudagyň kärhanalarynyň önümçilik kuwwatyny artdyrmagyň, döwrebap tehnologiýalary ornaşdyrmagy we toplumlaýyn çäreleri geçirmegi dowam etmegiň zerurdygyny belledi. Döwlet Baştutanymyz nebit-gaz toplumynyň iş meýilnamalaryny makullap, bu babatda degişli işleri geçirmegi tabşyrdy. Hormatly Prezidentimiz oba hojalyk pudagyny toplumlaýyn ösdürmegi, onuň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmagy dowam etmegiň möhümdigini belledi. hem-de pudak boýunça önümçiligiň möçberlerini artdyrmak we hilini gowulandyrmak bilen bagly meseleleri hemişe üns merkezinde saklamagy tabşyrdy. Döwlet Baştutanymyz oba hojalyk pudagy boýunça iki müň ýigrimi bäşinji ýyl üçin iş meýilnamalaryny makullap, bu ugurda degişli işleri geçirmegi tabşyrdy. Hormatly Prezidentimiz gurluşyk pudagynda göz öňünde tutulan işleriň ýerine ýetirilişine berk gözegçilik etmegiň, Senagat pudagyna gurluşyk önümleriniň öndürilişiniň möçberlerini artdyrmagyň we pudaga sanly ykdysadyýeti ornaşdyrmagyň hem-de kärhanalaryň doly güýjünde işlemeklerini gazanmak üçin zerur çäreleri görmegiň möhümdigini belledi. Şeýle-de döwlet Baştutanymyz energetika pudagynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny hasam kämilleşdirmegiň, önümçilige täze döwrebap tehnologiýalary ornaşdyrmagyň zerurdygyny nygtap, gurluşyk we senagat toplumynyň hem-de Aşgabat şäheriniň häkimliginiň iş meýilnamalaryny makullady. we bu ugurda degişli işleri geçirmegi tabşyrdy. Hormatly Prezidentimiz söwda toplumynyň öňünde durýan wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmegiň, içerki bazarlarda halkyň sarp edýän harytlarynyň bolçulygyny döretmegiň, sanly ykdysadyýeti we elektron söwdany ösdürmek boýunça alnyp barylýan işleri dowam etmegiň möhümdigini üns çekdi. Döwlet Baştutanymyz dokma senagatynyň kärhanalarynyň önümçilik kuwwatlyklaryny doly we netijeli ulanmagyň zerurdygyny belläp, söwda toplumynyň iş meýilnamalaryny makullady we bu babatda degişli işleri geçirmegi tabşyrdy. Hormatly Prezidentimiz halkara medeni hyzmatdaşlygy we syýahatçylygy ösdürmek boýunça alnyp barylýan işleri yzygiderli üns merkezinde saklamagy, medeni mirasymyzy öwrenmek hem-de taryhy-medeni ýadygärlikleri dikeltmek işlerini dowam etmegi tabşyrdy. Şeýle-de döwlet Baştutanymyz iki müň ýigrimi bäşinji ýylyň Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly diýlip yglan edilmegi mynasybetli geçiriljek medeni çärelere gowy taýýarlyk görmegiň möhümdigini belläp, medeniýet ulgamynyň iş meýilnamalaryny makullady we bu ugurda degişli işleri geçirmegi tabşyrdy. Hormatly Prezidentimiz mundan beýläk hem ylymly, bilimli nesli terbiýelemäge, bilim ulgamynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny berkitmäge aýratyn ähmiýet bermegiň, saglygy goraýyş ulgamynyň işini kämilleşdirmek, bedenterbiýäni we sporty ösdürmek boýunça maksatnamalaýyn işlere berk gözegçilik etmegiň möhümdigini belledi. Döwlet Baştutanymyz ylym, bilim, saglygy goraýyş, sport ulgamlarynyň we jemgyýetçilik guramalarynyň iş meýilnamalaryny makullap, bu ugurda degişli işleri geçirmegi tabşyrdy. Hormatly Prezidentimiz Türkmenistanyň bitaraplyga we parahatçylyk söýüjiligi esaslanýan daşary syýasaty alyp barýandygyny, Garaşsyz Watanymyzda adam hukuklarynyň we azatlyklarynyň üpjün edilmegine gönükdirilen toplumlaýyn işleriň durmuşa geçirilýändigini belledi. Adam söwdasy dünýäde örän wajyp hem-de ýiti meseleleň biridir. Şoňa görä-de, biziň ýurdumyz adam söwdasyna garşy göreşmek we onuň öňüni almak boýunça dünýä bileleşigi bilen utgaşykly işleri alyp barmaly. Döwlet Baştutanymyz bular barada aýtmak bilen, Türkmenistany adam söwdasyna garşy hereket etmek boýunça iki müň ýigrimi bäşinji, iki müň ýigrimi dokuzynjy ýyllar üçin Hereketleriň milli meýilnamasyny makullady hem-de degişli işleri geçirmegi tabşyrdy. Döwlet Baştutanymyz milli ulag kommunikasiýalary toplumynyň işini döwrüň talabyna laýyk guramak üçin degişli işleri alyp barmagyň, ulag üpjünçilik ulgamlaryny doly güýjünde işletmek üçin zerur işleri dowam etmegiň, Bu ugurda toplumlaýyn işine sanly ulgam ornaşdyrmaga we halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmäge aýratyn ähmiýet bermegiň zerurdygyny belledi. Hormatly Prezidentimiz ulag we kommunikasiýalar toplumynyň iş meýilnamalaryny makullap, bu babatda degişli işleri geçirmegi tabşyrdy. Döwlet Baştutanymyz Ministrler Kabinetiniň agzalaryna ýüzlenip, iki müň ýigrimi bäşinji ýylyň Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly diýlip yglan edilendigini we şu ýyl ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplygynyň otuz ýyllygynyň giňden bellenilip geçiljekdigini aýtdy. Hormatly Prezidentimiz bu şanly sene mynasybetli ýurdumyzda we dünýä döwletlerinde birnäçe halkara çäreleriniň geçirilmeginiň meýilleşdirilýändigini belläp, göz öňünde tutulýan halkara çärelerini ýokary derejede we guramaçylykly geçirmek maksady bilen, iki müň ýigrimi bäşinji ýylyň Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýylydiýlip yglan edilmegi we Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň otuz ýyllygy mynasybetli çäreleri ýokary derejede geçirmek boýunça guramaçylyk döwlet toparyny döretmek hakynda resminama gol çekdi. Mejlisde şeýle-de döwlet durmuşyna degişli birnäçe beýleki meselelere seredildi we olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgamy arkaly geçirilen mejlisini jemläp, hemmelere berk jan saglygyny, maşgala abadançylygyny, berkarar Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi. Hepdäň möhüm wakalary hormatly Prezidentimiziň il-ýurt bähbitli işleriniň rowaçlanýandygyny, Watanymyzyň ähli babatda ýokary depginlerde ösýändigini äşgär etdi.
Hormatly Prezidentimiziň döredip berýän ajaýyp mümkinçilik şertlerinden netijeli peýdalanýan ýurdumyzyň telekeçileri dürli ulgamlarda alnyp barylýan işleň depginini barha güýçlendirýärler. Netijede, işe girizilýän ýyldyzşyhanalaryň sanam barha köpelýär. Şolaryň arasynda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan Altyn tug gurluşyk hususy kärhanasy hem bar. Onuň Daşoguz welaýatynyň Şabat etrabynyň çäginde ýerleşýän ýyldyzşyhanasynda durmuşa geçirilýän işler ýörite bellenmäge mynasypdyr. Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýylynda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan Altyn tug gurluşyk hususy kärhanasynyň telekeçileri hem özleriniň agzybirlikli çekýän zähmetleriniň miwesini görüp, täze üstünliklere tarap barýarlar. Ýyladyşhana birnäçe bölümden ybarat bolup, onda işleri ýokary derejede we ylmy esasda gurmak üçin ähli şertler göz öňünde tutulandyr. Bu ýerde köp möçberde hasyly öndürilýär, ekinleri suwarmak, iýmitlendirmek, howasyny çalyşmak işleri kompýuterler arkaly ýerine ýetirilýär. Daýhançylygyň milli ýörelgeleriniň häzirki zaman ylmy-tehniki usullary bilen utgaşdyrylmagy ýyladyşhananyň has köp hem-de ekologiýa taýdan arassa önümleriniň öndürilmegine şert döredýär. Ýyladyşhananyň ýokary hilli pomidor önümleriniň ilat tarapyndan aýratyn isleg bilen alynýandygynam bellemek has ýakymly. Bu ýyladyşhanada ornaşdyrylan häzirki zaman ösen kämil enjamlar kärhananyň zähmetsöýer işgärleriniň ýokary hasyl almaklaryna mümkinçilik berýär. Ýyladyşhanada ýetişdirilýän ýokary hili pomidor önümleri welaýatyň bazarlaryna, şoň ýalam paýtagtymyzyň ýaşaýjylaryna ugradylýar. Ýyladyşhananyň önümleriniň uly böleginiň daşary ýurtlara eksport edilýändiginem bellemek gerek. Şu möwsümde oň möçberi hasam artdyrylar. Ýetişen pomidoryň hasyly hepdede bir gezek ýygnalýar. Ýeri gelende bellemeli zat olam bolsa ýyladyşhanada pomidoryň ýokary görnüşleriniň ýetişdirilýänligidir. Bu ýerde ýetişdirilýän düzüm-düzüm pomidor hasyllarynyň barha köpelýändiginem bellemek gerek. Ýyladyşhanadaky ýeterlik mukdardaky howa şertleriniň bolmagy pomidor ekininiň kadaly ösmegi üçinem şert döredýär. Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Daşoguz welaýat komsýetiniň hem-de Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň Daşoguz welaýat komsýetiniň işgärleri bu ýyladyşhana gelip, hünärmenler bilen ýygy-ýygydan duşup durmagy bu ýyladyşhananyň işiniň hasam ilerlemegine özüniň oňyn täsirini ýetirýär. Toý saçaklarynyň, naz-nygmatlarynyň ýylyň ähli paslynda şeýle ajaýyp önümler bilen üstüniň ýetirilmegi guwandyryjy ýagdaýdyr. Göwnüňi göterýän pomidor hatarlaryny synlanyňda bu ýerdäki hünärmenleň zähmetiniň ýerine düşýändigine guwanjyň artýar. Suwaryş, iýmitleniş hem-de gözegçilik etmek işleri diýseň göwnejaý alnyp barylýar. Hususy kärhananyň telekeçileriniň zähmeti bilen ýokumly pomidor hasylynyň ýetişdirilmegi üçin ähli mümkinçilikler we şertler döredilendir. Gyş paslynyň häzirki günlerde gazanylýan netijeler diýseň guwandyryjydyr. Bu bolsa toý saçaklarynyň ýokumly önümler bilen doly boljakdygyna güwä geçýär. Döredilýän şertler hem-de mümkinçilikler üçin ýyladyşhananyň işgärleri türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyza hem-de hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyza alkyş we hoşallyk sözlerini beýan edýärler. Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýylynda hususyýetçilik başlangyçlaryny goldamak, bu pudagy mundan beýlägem ösdürmek, kämilleşdirmek hem-de döwrebaplaşdyrmak, ilatyň işlenip üpjünçiligini ýokarlandyrmak hormatly Prezidentimiziň alyp barýan durmuş ugurly syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Bu babatda durmuşa geçirilýän oňyn çäreler işewürligiň ýokary netijeleri gazanmaklaryna giň mümkinçilikler açýar. Şol mümkinçiliklerden ýerlikli peýdalanyp, halkymyzyň konditer önümlerine bolan uly islegini kanagatlandyrýan Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň çäginde ýerleşýän Altyn açar söwda öýi hojalyk jemgyýeti hem öz öndürýän konditer önümleri bilen bu ulgamyň ösmegine goşant goşýan kärhanalaryň biridir. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň ýolbaşçylygynda döwlet tarapyndan berilýän kömekdir goldawlaryň netijesinde hususyýetçiligimiz ak bazarlarymyzy halkyň gündelik sarp edýän azyk önümleri bilen üpjün etmek üçin yhlasly zähmet çekýärler. Çekýän yhlasly zähmetlerinden kemal tapýan Altyn açar söwda öýi hojalyk jemgyýetiniň işgärleriniňem alyp barýan işleri barha ilerleýär. Ahal welaýatynyň Akbugdaý etrabynyň çäginde ýerleşýän Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan bu hojalyk jemgyýetinde konditer önümleriniň otuza golaý görnüşi taýýarlanýar. Özüniň datly konditer önümleri bilen halkymyzyň arasynda adygan bu hojalyk jemgyýetinde otuzdan gowrak adam zähmet çekýär. Konditer önümleri üçin gerek bolan agy un güneşli Diýarymyzda ösdürilip ýetişdirilen bereketli bugdaýymyzdan alynýar. Arassaçylyk kadalaryna aýratyn gözegçilik edýän bu hojalyk jemgyýetinde işleň sazlaşykly alnyp barylmagy üçin tejribeli işgärleň gözegçiliginde döwrebap enjamlaryň kömegi bilen ilki un eleniýär, soňra her bir konditer önümi öz bişiriliş aýratynlygyna görä gerekli goşundylar goşulyp garylýar, ýaýylýar hem-de bişirilýär. Şol bişirilýän konditer önümlerine ilat arasynda aýratyn isleg bildirilýär. Bulardan başga-da bu ýerde buýurmalar esasynda dürli ölçegde tortlaram bişirilýär. Durmuş, ýaş toýlarynyň, baýramçylyk saçaklarynyň esasy şirin nygmaty bolan bu tortlaň bezeg aýratynlyklaryna müşderiniň öz islegine görä ýerine ýetirilýär. Datly konditer önümlerine bolan islegiň günsaýyn artmagy bu ýerde zähmet çekýän ussat hünärmenleň öz işlerini uly höwes bilen ýerine ýetirýändiklerini hem-de bu ugurda öz tejribelerini artdyryp, täzeden-täze konditor önümlerini halka hödürleýändiklerini habar berýär. Altyn açar söwda öýi hojalyk jemgyýetine häzirki wagtda önüm daşamaga ýöriteleşdirilen awtoulaglaryňam birnäçesi hereket edýär. Önümçilik kuwwaty bir aýda dört tonnadan gowrak bişirilýän konditor önümleri şol awtoulaglar arkaly paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň birnäçe künjeginde ýerleşýän bu hojalyk jemgyýetine degişli bolan çaýhanlara we söwda nokatlaryna bökdençsiz ýetirilýär hemem müşderilere hödürlenýär. Hojalyk jemgyýetiniň agzybir işgärleri özlerine uly mümkinçilikleri döredip berýän hormatly Prezidentimize hem-de türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyza tüýs ýürekden alkyş aýdyp, janlarynyň sag, ömürleriniň uzak, il-ýurt bähbitli hem-de umumadamzat ähmiýetli işleriniň hasama rowaçlanmagyny arzuw edýärler. Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygyna eziz Diýarymyzda daşky gurşawy goramak, oňa tebigy baýlyklaryny aýap saklamak hem-de rejeli peýdalanmak barada bimöçber işler amala aşyrylýar. Şeýle işlerden ruhlanýan Türkmenistanyň Daşky gurşawy goramak ministrliginiň Balkan welaýatyndaky Sünt-Hasardag döwlet tebigy goraghanasynyň hünärmenleri tebigatymyzy gorap saklamakda, ony rejeli peýdalanmakda hem-de ylmy esasda baýlaşdyrmakda tutanýerli işleri bitirýärler. Köpetdagyň günorta-günbatar çäklerinde ýerleşýän Sünt-Hasardag döwlet tebigy goraghanasy özünde ýurdumyzdaky ösümlikleriň ähli görnüşleriniň deň ýarysyna golaýyny jemleýänligi bilen tapawutlanýar. Günbatar Köpetdagyň ekoulgamlaryny köptaraplaýyn öwrenmek, gorap saklamak maksady bilen bir müň dokuz ýüz ýetmiş dokuzynjy ýylda döredilen Sünt-Hasardag döwlet tebigy goraghanasynyň esasy wezipesi, Bu ýerdäki ösümlikleri haýwanat dünýäsine degişli dag tekesiniň, dag goçunyň, jereniň, gulanyň, turajyň we beýleki gymmatly haýwanlaň görnüşleriniň sanyny dikeltmek, goralyş usullaryny we biologiýasyny öwrenmekden ybaratdyr. Ahal welaýatynyň Bäherden, Balkan welaýatynyň Gyzylarbat hem-de Magtymguly etraplarynyň çäklerinde ýerleşýän Sünt-Hasardag döwlet tebigy goraghanasynyň umumy meýdany otuz müň gektardanam geçýär. Ol merkezi, aýdyry we çendiri bölümlerinden ybarat bolup, ol bölümler biri-birinden elli kilometr töweregi daşlykda ýerleşýär. Sünt we Hasar daglaryny, Köse dagynyňam bir bölegini öz içine alýan merkezi bölümiň iň belent ýeri deňiz derejesinden bir müň alty ýüz otuz sekiz metre ýetýär. Ol Hasar dagydyr. Goraghananyň çäginde ösýän arça, kerkaw, dagdan, garagaç, seri, toraňňy, söwüt, nar, pisse, hoz, çynar, injir, armyt, alma esasy tokaý emele getiriji agaçlardyr. Ýeri gelende bellesek, Gahryman Arkadagymyzyň Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri atly ensiklopedik kitaplarynda görkezilen melhemlik ösümlikleň dört ýüz ýigrimi üçüsi gönden-göni Sünt-Hatardag döwlet tebigy goraghanasynda duş gelýär. Goraghanada duş gelýän oňurgasyz jandarlaryň sany iki müň dört ýüze barabardyr. Şeýle hem bu ýerde süýrenijileriň otuz ýedi görnüşine duş gelmek bolýar. Goraghanada gabat gelýän guşlaryň bir ýüz altmyş görnüşinden on üçüsi, süýdemdirijileriň on bäşisi, ýyrtyjy haýwanlardan dag pişigi, gunduz, aýryk, umga, jeren, gulan Türkmenistanyň Gyzyl kitabyna girizilendir. Goraghanada hemem oňa galtaşýan sebitde tebigy toplumlary öwrenmek, dikeltmek we gorap saklamak boýunça möhüm çäreler yzygiderli geçirilýär. Aslynda, bi täsin goraghana ýurdumyzyň günbatar sebitiniň tebigatyny öwrenmek boýunça ylmy merkez bolup durýar. Goraghananyň ylmy bölüminde howany, suwlary, topragy, ösümlik we haýwanat dünýäsini öwrenmek boýunça geçirilýän işler bir pursadam togtadylmaýar. Geçirilýän ylmy işleň netijesinde ýörite tebigat ýyl ýazgysy taýýarlanýar. Şoň netijesinde taýýarlanan Günbatar Köpetdagyň tebigaty we Günbatar Köpetdagyň ösümlik we haýwanat dünýäsi atly iki sany kitapda segsen alty maşgala, bäş ýüz altmyş uruga degişli bolan bir müň iki ýüz altmyş alty sany ösümlik hasaba alnandyr. Goraghananyň merkezi mülkündäki biodürlügi köpeldiş bölüminde turaji we sülgüni köpeltmek işi ýola goýlandyr. Bu ýerde seýrek duş gelýän haýwanlary emeli usulda köpeldip, tokaýlara goýbermek işine-de aýratyn üns berilýär. Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýylyny ruhubelent garşylan Sünt Hatardag döwlet tebigy goraghananyň hünärmenleri ýurdumyzyň daşky gurşawyny goramak baradaky ynsanperwer syýasaty amala aşyrýan türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyza hem-de hormatly Prezidentimiz, Arkadagly Gahryman Serdarymyza alkyşlaryny beýan edýärler. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe milli medeniýetimize, däp-dessurlarymyza, milli gymmatlyklarymyza hem-de pederlerimiziň yhlasy siňdirilip, sünnälenip, sungat derejesinde kämilleşdirilen nusgalyk milli mirasymyza giňişleýin üns berlip, aýratyn uly sarpa goýulýar. Biziň döwrümize ýetirilen milli gymmatlyklaryň arasynda halkymyzyň medeniýetiniň aýrylmaz bölegi hasaplanýan asyrlaň çuňluklaryndan gözbaş alýan saz gurallarymyzam görkezmek bolar. Saz gurallaryndan iň gadymylarynyň biri gargy tüýdügidir. Häzirki döwürde gargy tüýdüginiň özboluşly ýakymly owazy türkmen aýdym-saz sungatynyň gadymyýetden ýaň salýan nusgalyk sazlarynyň hatarynda milli medeniýetimizi bezäp hem-de baýlaşdyryp, Ajaýyp öwüşgin çaýa.
Mälim bolşy ýaly, milli medeniýetimiz taryhyň dürli döwürlerinde şanly ösüşleri başdan geçirip, halkymyz uly meşhurlyga eýe bolan saz gurallarynyň ýetmiş ikisini döredipdir. Şolardan iň gadymysy Garga tüýdügidir. Muňa bolsa ýurdumyzda geçirilen arheologik gazuw-agtaryş işlerem aýdyň güwä geçýär. Garga tüýdügi segsen-segsen bäş santimetr uzynlykda kesilen gamyşdan taýýarlanýar. Häzirki döwürde bu saz guralyna bolan gyzyklanma hem-de höwes has-da artyp, çeper höwesjeňleriň arasynda giňden ýaýrady. Ýurdumyzyň Lebap welaýatynda-da gargy tüýdügini ýaş nesillere ýetirmekde, milli medeniýetimizi, mirasymyzy wagyz etmekde uly işler alnyp barylýar. Hususan-da, welaýatyň Saýat etrabynda gargy tüýdügini taýýarlamakda halypa-şägirtlik ýoly bilen oň ýasalyş syrlaryny üflenip çalmak aýratynlyklaryny öwrenmekde netijeli işler alnyp barylýar. Halypalar şägirtlerine gargy tüýdüginiň aýratynlyklaryny öwredenlerinde ony ýasamak üçin saýlanyp alynýan gamyşlaryň görnüşi, sesiň sazlaşygynda saz guralynyň ölçegine bildirilýän talaplar, taýýarlanyşy, beýleki üflenip çalynýan saz gurallaryndan oň artykmaçlygy hakynda gymmatly maglumatlaryny berýärler. Eşretli zamanamyzda milli medeniýetimizi öwrenmäge hem-de asyrlar aşyp miras galan ajaýyplyklarymyzy gorap saklamaga, geljekki nesillerimize ýetirmäge we dünýä ýaýmaga döredilýän mümkinçilikler üçin bagtyýar halkymyz, türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyza we hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyza hoşallyk we alkyş sözlerini aýdýarlar.
Täze iki müň ýigrimi bäşinji Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýylynyň baýramçylyk çäreleri ýokary ruhubelentlige beslenýär. Körpe nesliň gatnaşmagynda geçirilýän bu baýram ýurdumyzyň taryhynda özygtyýarly döwlet ösüşiniň ýolundaky täze sahypany açýar.
Ýurdumyzda ýaýbaňlandyrylýan Täze ýyl baýramçylygy ýokary galkynyşa eýe bolýar, bu ýerde guralýan dabaralara mekdep okuwçylary uly ruhubelentlik bilen gatnaşýarlar. Täze iki müň ýigrimi bäşinji Halkara parahatçylyk we ynaşmak ýylynyň baýramçylyk çäresi şatlygyň, Watanymyzyň ähli ugurlardaky ösüşleriniň, Hormatly Prezidentimiziň il-ýurt bähbitli işleriniň üstünliklere üýtgenýändiginiň özboluşly dabaralanmasydyr. Dabaralardaky şatlyk, täze ýyla bagyşlanan aýdymdyr goşgularyň ýerine ýetirilişi watansöýüji ýaş nesilleriň kemala gelýändigini subut edýär. Bilim we medeniýet ministrlikleri tarapyndan jemgyýetçilik guramalarynyň gatnaşmaklarynda geçirilýän baýramçylyk dabararynyň yzderli häsiýete eýe bolmagy okuwçylaryň, çagalaryň durmuşynda ýatdan çykmajak waka öwrülýär. Ol geljegimiz bolan ýaş nesilleriň terbiýesine, okuwlaryna oňaýly täsir edýär. Dabaraly çykyşlar, ýaňlanan aýdymlar, ýerine ýetirilen tanslar şanly baýramçylyk bilen aýrylmaz baglanyşykly boldy. Hormatly Prezidentimiziň beýik işleri Watanymyzyň gülläp ösmegine, türkmen halkynyň eşretli durmuşda ýaşamagyna gönükdirilen düýpli özgertmeler dabaralaryň içinden ýerşarga şol geçdi. Mekdep okuwçylarynyň şatlygy gülleýän Watanymyza, hormatly Prezidentimize Gahryman Hydamyza bolan buýsanjy alamatlandyrýar. Ýurdumyzda körpeleriň geljekde öz Watany üçin peýdaly bolup biljek akylly we bilimli adamlar bolup ýetişmeklerini gazanmak maksady bilen, olaryň bagtyýar çagalygyny üpjün etmek üçin ähli şertler döredildi. Täze ýyl baýramyna bagyşlanan dabaralar hemmeleri şatlyk bilen gurşap alýar. Ýokary ruhanyýetli beslenýän dabaraly çäreler raýatlarymyzyň bagtyýarlygynyň aýdyň nyşanydyr. Täze ýyl baýramynyň ruhanyýetli beslenýän dabaralary hormatly Prezidentimiziň beýik özgertmeleri netijesinde ýurdumyzda ýetilýän belent sepgitleriň özboluşly beýanyna öwrülýär.
Hormatly ildeşler, häzir bolsa gepleşigimizde hepdäniň dowamynda garaşylýan howa barada, ýurdumyzyň Gidrometeorologiýa baradaky gullugy tarapyndan taýýarlanan maglumaty siziň dykgatyňyza ýetirýäs.
Salam Melik eziz ilaçlar Hormat ilaçlar bilşiňiz ýaly türkmenleriň milli ýyly senenamasynyň uly çyly dowry dowam edýär Mähriban adamlar geliň in bolsa ýanwar aýynyň altysyndan ýanwar aýynyň on ikisine çenli hepdäň dowamynda ýurdumyzyň welaýatlarynda hemde paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanyş bolalyň. Ýagny geljek hepdäniň birinji ýarymynda ýurdumyzyň çägine demirgazyk-günbatardan çygly howa akymynyň arlaşmagy netijesinde Diýarymyzyň Balkan we Daşoguz welaýatlarynda ýagşyň ýagmagyna, şeýle-de howanyň gije-gündki temperaturalarynyň hepdäniň ortasynda az-kem peselmegine garaşylýar. Has takygy. Ýurdumyzyň Balkan welaýatynda üýtgäp durýan bulutly howa bolup, hepdäniň birinji ýarymynda ýagyş ýagar. Demirgazyk-günbatardan günorta-gündogara ugruny üýtgedýän, tizligi sekuntda sekiz, on üçden, on iki, on ýedi metre ýetýän şemal oňus boýuna hem-de howanyň temperaturasynyň gijelerine dört gradus sowukdan bir, alty gradus aralygynda maýyl, gündizlerine dokuz, on dört gradus, welaýatyň kenarýaka etraplarynda alty, on bir gradus maýyl bolmagyna garaşylýar. Diýarymyzyň Ahal welaýatynda üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk günbatardan günorta-gündogara ugruny üýtgedýän, tizligi sekuntda sekiz, on üçden on bir, on alty metre ýetýän şemalyň ösmegine hem-de howanyň temperaturasynyň gijelerine bir, alty gradus sowukdan alty gradusa çenli maýyl, gündizlerine üç, sekiz gradusdan on alty gradusa çenli maýyl bolmagyna garaşylýar. Ýurdumyzyň Mary welaýatynda üýtgäp durýan bulutly howa bolup, günorta-gündogardan-da biraz günbatara ugruny üýtgedýän, tizligi sekuntda ýedi-on ikiden on bir-on alty metre ýetýän şemalyň öwüsmegine hem-de howanyň temperaturasynyň gijelerine bir alty gradus sowukdan bäş gradusa çenli maýyl, gündizlerine bir alty gradusdan on dört gradusa çenli maýyl bolmagyna garaşylýar. Diýarymyzyň Lebap welaýatynda üýtgäp durýan bulutly howa bolup, günorta-gündogardan demirgazyk-günbatara ugruny üýtgedýän, tizligi sekuntda ýedi-on ikiden on bir-on alty metre ýetýän şemalyň ösmegine hem-de howanyň temperaturasynyň gijelerine bir alty gradus sowukdan alty gradusa çenli maýyl, gündizlerine nol bäş gradusdan on üç gradusa çenli maýyl bolmagyna garaşylýar. Diýarymyzyň Daşoguz welaýatynda üýtgäp durýan bulutly howa bolup, hepdäniň birinji ýarymynda ýagyş ýagar, demirgazyk günortadan günorta-güngogara ugry üýtgedýän, syzlygy sekuntda ýedi, on ikiden on bir, on alty metre ýetýän şemalyň öwsmegine hem-de howanyň temperaturasynyň gijelerine üç, sekiz gradus sowukdan dört gradusa çenli maýyl, gündizlerine üç gradus sowukdan dört, dokuz gradus aralygynda maýyl bolmagyna garaşylýar. Paýtagtymyz Aşgabatda üýtgäp duran bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan günorta-gündogara ugruny üýtgedýän tizligi sekuntda on-on ikiden on üç-on bäş metre ýetýän şemalyň ösmegine hem-de howanyň temperaturasynyň gijelerine iki-dört gradus sowukdan dört gradusa çenli maýyl, gündizlerine dört-alty gradusdan on dört gradusa çenli maýyl bolmagyna garaşylýar.

Eziz watandaşlar! Gyş paslynda howanyň üýtgäp durýandygyny nazara alyp, paslyň aýratynlyklaryna laýyklykda geýinmegi, şahsy we jemgyýetçilik arassaçylyk düzgünlerini berjaý etmegiňizi maslahat berýäs. Bulary berjaý etseňiz, öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz.
Mähriban adamlar, şonuň bilen Watan habarlary epeşigimizi jemleýäs. Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ata Watanymyz Türkmenistan ähli babatlarda ösüşlere beslenýär. Ähli ösüşleň özeninde bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag boluň, eziz ildeşler!